Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vha na miṅwaha i re na tshivhalo vha tshi khou guda vhubvo ha luambo kha vhathu. Hu na u tendelana kha vhunzhi ha vhorasaintsi malugana na uri vhutshilo ha matshilisano ho ita uri zwipuka zwi fanaho na zwitshimpanzi zwi vhe na maluvhi mahulwane. Izwo zwo engedza zwikili zwa vhudavhidzani. Ngudo ntswa i khou itela khaedu ukwo kuhumbulele. Tsedzuluso yo ganḓiswaho kha dzhenala ya Biology Letters i sumbedza uri vhuhulwane ha muvhili na fhethu-vhupo ndi zwone zwine zwa shela mulenzhe kha vhudavhidzani. Belrine News i khou tikedza vhoramabindu vhaṱuku vha vhembe nga u vha fha tshikhala tsha u ḓirengisa. Kha vha ri kwame kha 060 848 2541. Vhaṅwe vha vhoramabindu vho no ḓirengisaho ndi vha tevhelaho. Ndi pfi Tondani Masuṱha, ndi dzula Ha Matsha kha kusi ku no pfi Mulenga. ndi ramabindu muṱuku ane nga matsheloni ndi ya baga magwinya nda ya nda rengisa tshikoloni tsha mutititi ndi tshi khou rengisela vhana vha phuraimari ndi rengisa magwinya, masimba, maḽegere, mabantsi. nda dovha hafhu nda rengisa zwisevho ndi rengisa zwisevho zwo yaho nga u fhambana ndi rengisa khwanḓa ndi rengisa mala ndi rengisa vorosi nda dovha nda rengisa na khovhe kanzhi khovhe ndi dzi bagisa nga madekwana ndi tshi khou itela havha vhathu vho no vhuya mushumoni ḽo kovhela vhene tshiṅwe tshifhinga u a wana vha si na zwisevho zwine vha nga vha nga ḽa ngazwo u ṱavhanya. zwithu zwo no nga zwisevho zwezwi khwanḓa na mala na na na vorosi kanzhi vhathu vha ḓa vha tshi zwi tevhelela nga madekwana musi maṅwe mashopho o no vala vha a kona u zwi wana kha nṋe ngori nṋe thi na tshifhinga tsho u vala ee ndi dovha hafhu nda ita maluvha haya a dzi mpfuni a dzi ngilasi ndi a rengisela vhathu vho vho ṱutsheliwaho na vhathu vhane vha vha vha kho to vusuludza kha mavhiḓa a havho a kale ndi rengisa na maluvha o dekhoreitha dzi nḓuni. Ndi dovha hafhu nda vha na mutshini wa dzi khophi une hoyo mutshini u thusa vhathu vhane tshiṅwe tshifhinga vha balelwa u ya biyabo yo ita khophi vha ḓa kha nṋe nda vha itela. print out vha ḓa kha nṋe nda vha itela nga maanḓesa na vhana vha tshikolo vho fhiwa dzi project dze dzine dza nyaga zwinepe na mini vha ḓa nda vha itela dzi khophi kana nda vha itela dzi print out vho guguḽa zwithu kha internet ndi dovha hafhu nda rengisa pholishi. Pholishi ndi rengisa hanefha hayani na hanefha tsini na kule kha vhathu vho no i ṱoḓa vha kule vha ḓi mpfonela nda vha ita mini nda vha rengisela nda vha diḽivela yone. So vhathu vha a funa pholishi yanga ngori vhunzhi havho a vha to i tevhelela kule for biyaba mashophoni a kule na musi muthu a si na tshelede ya pholishi u a ḓa nda mu kolodisa pholishi a shumisa a mpha tshelede ṅwedzi utshi fhela. kana ḓi ḓa a mpha nga mahafhu nga mahafhu a thi zwi haneli. Bindu ḽanga ḽi no vha na miṅwaha mivhili ndi khaḽo nṋe ndi kho nyaga u thusiwa kha heyi bisinese tshanga ngo u sponsoreliwa nga ten thousand uri ndi kone u alusa bindu ḽanga ḽi vhe ḽihulwane u fhira hezwi ndo livhuwa. Nṋe ndi pfi Tshilidzi Ramashia ndi rengisa hafha Thohoyandou tsini na muṋango wa Choice ndi vhukati ha Choice na Kapadia. Nṋe ndi rengisa maṱamaṱisi, nyala, muṋo, vho dzi green paper zwavhuḓi vhuḓi a ndi tori ndi fruits and veg. Vha na tshifhinga tshingafhani? Ndo thoma u rengisa hafha nga 2020. hafha ṱheyanḓu Mm, tshiḓivhi zwo ndi tshi zwi vhalela zwi nga ita 5 6 years a ri ndi sa khakhi Eh, muthu wo thoma u vhuyeliwa ndi dzikhasitama dzanga ngauri nṋe ndi ḓa na tshiṱoko dza ḓa dza renga dza ya dza rengisela vho dziṅwe khasitama dza u fhedzisa dzo yola na nṋe vhovho nda vhuyeliwa nga phorofita vho yoyo fida vho vhananga ee nṋe ndi khou ṱoḓa u thusiwa nga tshelede ine ya vha vhukati ha three to five ee ndi pfha uri i nga nthusa ngauri ndi kone u engedza tshiṱoko tshanga tshi aluwe bindu ḽanga ḽi aluwe ngauri ndi renga tshiṱoko tshanga tshiṱuku tsho lingana tshelede ine nda vha nayo ende zwi ita uri ndi dzule ndi nḓilani ndi tshi khou tevhela tshiṱoko lune a renda ndi na tshelede yo vhalaho nda ḓo renga tshiṱoko tsho ri gadu zwa mphungudzela mushumo wo dzula ndi nḓilani nṋe nga dzina ndi pfhi tshivhidzo balibali ndi wanala kha ḽa nzhelele tshiṱoni tsha nṱha tsha ha mapila ndi murengisi wa maḽegere

900 ane nga khao ndi ḓo i shumisa u engedza tshiṱoko uri zwi vhe zwinzhi nda dovha nda a shumisa u renga zwithu zwo phakhedzha nda dovha nda shumisa uri ndi kone u ita uri marketing u aluwe ndi ndi ndi ḽi anḓadze ḽi bindu ḽanga ḽi hule ndo livhuwa.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 Ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni,